Selâm aleykum dostlar, siz nevbette ki beş sual yayınımıznı seyir etesiz. Bugünki musafirimiz, acayip adam, belli tarihçı, gözellikniñ qıymetini bilgen Server ağa Aybubekirov. Beş sualımıznı onı açıqlamağa aşıqamız. Server ağa, Qansaroynıñ sabuq müdiri. Çoq yıldan berli o bizim anane üneylerimiznen meraqlana ve olarnı tedqiq ete. Er kes onı aqiqattan milletni, medeniyetni, sanaatnı qayğırğan ve olarğa sadıq olğan insan kibi bile. Server ağa, abalabıqta kim olmağa istediñiz, arzularıñız yerine keldimi?
Balalıqta, mına sizge Bekim balalar aytacam, külersiz, amma bizim, men bala olğan vaqıtta, İfaq sizler kibi olğanda, anamız pek erte hastalandı, çünki cenkni kördi, açlığın kördi, ve bizler öz-özümizge aş pişirmege mecbur edik, biz beş bala edik, onıñ içün başta istegim aşçı olmaq, yani aşçı, rusça, povr, deyler. Ve soñ, ebet, ösken soñ, on altı, on yedi yaşına kelgen soñ niyetler deñişti, institutqa kirdim, ocalıqqa ögrendim, işte, tarih, filologiya, nesne, zenaatına. Amma bala niyeti öyle edi. Amma kene, baq, şimdi qartlıqta bala niyeti kene unutulmadı ve şimdi, Men bir sır degil, gizli degil aytayım, bir qırımtatar yemekleri, aşlar aqqında bir kitap yazmaq niyetteyim. İşte, yazam endi, yazam ve yazacağım. Kene o balalıq, çünki o bir meraqlı bir mevzu.
Server ağa, ayılge derdim, sınav lampanı tapsam ediñiz, nasıl üç istek sorar ediñiz?
Zera, qardaşım, sualiñ pek meraqlı. Üç niyet, üç istek desek, birinci, ne demek isteyim, mına, bütün dünyada yaşağan insanlar, adamlar, balalar, er kes öz niyetini yetsin, kim ne istegi bar, demek, o yerine kelsin, soñ cenkler olmasın. Ve üçünci istek, belki, mına, bizim o qadar, Dünya yüzünde, men endi qopayıp aytmayım, men çoq devletlerde oldım, mına Yaponiyadan başlap, Frantsiya, meselâ, Parij kördim, amma kene öz toprağı, insanlarda öz Vetan degen şiy bar, öz toprağıñ, öz köyüñ, öz maalleń, öz soy-aqrabañ ve çeke insan, ondan da güzel şiy yoq eken, bu topraqta yaşamaq ve öz ana tiliñde laf etmek, meselâ, öz Vetanına saip olmaq.
Bala, öz ailesinden de nasıl eñ müim şeyler ögrenmek kerek?
İlk evelâ, mına, bala, ifaq bala öz aileden, öz qorantadan nasıl bir, demek, çizgilerge ögrenmek kerek. Menim tüşüncem. Birinci, terbiye. Bala terbiyeli olmaq kerek. Anasın, babasın, qart babasın, qart anasın sözlerini diñlemek kerek. Çünki olar yaramay şey aytmaz, yaramay tevsiye bermezler bir vaqıt. Soñ ekinciden, demek, bu dünyada insan kerçek her vaqıt aytacaq. Çünki yalan aytqan o illâ bir kün çıqacaqtır ve adam masqara olacaq. Üçünci, insan, demek, emeksever ya da çalışma. Çalışma ve oquma sevgen insan olmaq kerek bala. Ve ileride, kelecekte, demek, o baladan güzel bir insan, millet ğururlanacaq. Mına böyle esas çizgiler odır. Mına bizler qırımtatarımız. Eger böyle olsaq, bizim bütün dünya bilecek, bilecek. Baqıñ. Bir vaqıt o da küçük, siz balalar epimiz bilesiz, Jamala bütün dünya Eurovideniye birinciligini qazandı. Amma bir vaqıtlar o öz köyünde, Küçük Özen köyünde, Küçük Özen köyünde, Yalı boyunda, eçki, qoylar baqay edi. Mına babası, anası aytqan edi. Oğa baqmazdan, o qayalar arasında türkü aytadı, emek seve edi, utanmay edi. Çalıştı ve dünya belli artist oldı. Onı bütün dünya bile. Köresizmi, mına böyle olmaq insan kerek. Sizler de soñ bütün dünya, eger böyle olsañız, bütün dünya, birisi ressam olur, birisi, bilmem, belki yazıcı olur, birisi artist olur, çeşit olmaq, amma dünya belli insan olursız. Server ağa, balalıqta nasıl bala ediñiz? Ana-babañız siznen ğururlanamı?
No, balalıqta er, er kes kibi, işte, oğlan balalar kibi futbol oynamay sever edik. Pek Edik, bekim çeşit öyle bir kelişmegen şeyler de yapa edik, amma balalıq, umumen aytqanda, ağırlı, ağır keçti. Çünki bu Guryev degen şeer, bu Ural özen boyunda, o vaqıt çoq ağır zamanlar edi, qıtlıq edi. Mına sizge öyle bir misal ketireyim, bu ellinci seneleri, gece-kündüz babam da çalışsa, anam da çalışsa, biz beş bala. İlk sefer et aşağanım, şimdi derim, ekinci sınıfta edim, yani sekiz-doquz yaşında edim. O da o qadar, demek, bekim soñki paralarım yetip, babam bir kilo et alıp, qonşudan qıyma maşinası alıp, çekip, eki odadan, eki oda ve bir sofaçıqtan evlerimiz bar edi, qurğan işte o Uralda. Anda qıyma, neçündir epimiz çıqqanıq da, biz çıqqanda o bir kilo etni, qıymanı mışıq, bir qaydan da kelgen bir başqa mışıq yandırıp ne, çübereksiz de qaldıq, bilesizmi? Ağır edi balalıq, amma soñ ğururlanmaq dep mektepte, ebet, ana-babalar bizim pek qattı baqa ediler. Misal, beş almaq mecbur edik, dört, dört alğan içün, dört alğan içün de sogya ediler. Bizim dört içün epimiz yahşı oquy edik. Siz Qırımda, bütün dünyada yaşağan balalarğa nasıl tilekler tiler ediñiz?
Bütün dünyada yaşağan balalarğa öyle bir niyetlerim bar meni. Birinciden, öz ana tilini bilmek, ögrenmek, laf etmek. Çünki, baqıñ, nasıl, ana tili demek, bu dünyada ne qıymetli, ana. Bu dünyada siziñ ömürge ketirgen öyle bir muqaddes, demek, ana. Onıñ içün bizim tilimizde de ana tili deyler. Onı bilmek kerek. Men sizge bir misal ketireyim. Tap çoqtan, qaç yıl keçti, doqsan eki senesi, men ilk sefer Türkiye barğanda bir turistik şirket maña teşkil etti, demek, türkçe tercime olası, bir tükânğa kirdik. Eki yaş oğlan, yigirmi yaşında, mende zeb etip körüne, biz yabancımız, yani başqa, ters bir köründi olarğa, qaydan keldiñiz dey. Men dedim, Qırımdan keldim, menden şahsen soradılar, Qırımdan keldim. Birisi bağırdı, Tatarmısıñ? dedi, men qorqtım, endi siz mi, dem, ana, İstanbulda yaşam, Qırım tatarları eken, onıñ içün Til bilseñ pek güzel. Ondan da ğayrı öz toprağını sevmek, demek ana-babalarını sevmek, ocaların, mına böyle işte çalışmaq, kerçek bir insan olmaq, öyle temiz, başta evel dürüst diye ediler öyle bir söznen, insan olmaq, soñ sizden de soñ kelecek nesil. Nesil, sizden de köp, sizde de balaban olursiz, qorantalarıñız olacaq, balalarıñız olacaq, olar evet, quvanacaq, qopayacaq. Meni qartbabam, meni qartbabam, qartanam bile edi, yahşı adam edi, er kes ne, demek, onıñ içün tek doğru bir ömür keçirmek, insan onıñ içün dünyağa kele. Böyle bir niyetlerim bar. Şunıñ içün musafirimizden seyircilerge sual.
Öyle bir tapmaca berme isteyim, maña da balalıqta o tapmacanı tizemler Vattap Qırımda oca ediler, aytqan ediler. Maña böyle bir meraqlı tapmaca, tapmaca rusça demek zagatka, tüşünip tapacañızmı? Tapmacanıñ mündəricesi böyle, Biz edik, biz edik, otuz eki qız edik. Aqşam oldı, aqşam oldı, köründik, saba oldı, coyuldıq.
Keçken programmanıñ sualine birinci cevap bergen Seyran Seydametov, o yedi yaşında ve Aqmecit şeerinde yaşay. Biz onı qayırmaymız. Server ağanıñ tapmacasına doğru cevap bergen insan Armançıq mecmuasına yarım yılğa abune olacaq. Video tübünde layk qoyuñız ve bizim YouTube kanalımızğa yazılmağa unutmañız!